Үтүө күнүнэн оллоон тула биэриини истээччилэр. Бүгүн кырачаан доҕотторбутугар анаан үчүгэй үөдүйээн, мэник-мэнигийээн дьэргэстэй куо остуоруйаны истиэхпит. Үчүгэй үөдүйээн, мэник-мэнигийээн диэн бырааттаах, дьэргэстэй куо диэн балыс таах балта кымыс кымыстаан ыһыах мунньар үчүгэй үөдүйээн күн тура-тура бултаан хара тыаны хампы тэпсэр күөх тыаны көтүрү үктүүр эбит мэник мэнигийээн сири сибиири кэрийэр бу кэрийэн кэлэ-кэлэ балыстаах убайыгар кэпсиир туох ааттаах от мас бука барыта миэхэ букулуоннаан тоқхоҥноон умналыыллар Бу арааһынай отмас умналыырыгар мин тугу биэрэбин? диир. Өчүгэй үөдүйээн «Оо, оттомо да суоххун, эйигин баар диэн тыал тыалырымына туруо дуо, салгын салгыйымына туруо дуу, отмас хамсыа суоҕа дуу? Онно тугу биэрээри гынаҕын?» диир. Мэник-мэнигийээн биир күн күөх тииҥистээх сонун кэтэн баран, күөх хара тыаҕа тахсан, сонуттан быһа-быһа мутугар иилэр. Ол кэннэ «Күөх солко мутукчалан» дии-дии алгыыр. Сарсыныгар көрбүтэ тииттэрэ бука барыта күөх солко мутукча буолан тураллар. Мэник-мэнигийээн этэр Көр эрэ, миигиттэн умнулаан бэлэх ылбыттарынан үчүгэйдик симэммиттэр. Бээ, мин аныгы сырыыга буурай кэрэмэс саһыл истээх соммун көтөн тахсыам. Сарсыныгар буурай кэрэмэс саһыл истээх сонун кэтэр. Күөх талах, күөх хатыҥ, салгын устун куоҕалдьыйдахтарын аайы, били саһыл истээх сонуттан быһа-быһа бутугар иилэн иһэр. Нөҥүө күнүгэр тахсыбыта били иилбит мастарыгар сиэрэй сэбирдэхтэр буолан силигилээн тураллар эбит. Сарсына буолбутугар мэник-минигийээн бэдэр истээх сонун кэтэн барар. Күөл хомуһа суугунуу-суугунуу кини диэки Уоҕалдьыйарга дылы гынар. Үрэх ото өлөҥө кини диэки эмиэ куоҕалдьыйар. Дьэ ол ахсын күөл хомуһа үрэх ото иккигэ бэдэр сонуттан быһа-быһа төбөлөрүгэр иилэр. Сарсыныгар көрбүтэ күө хомуһа икки өлөҥ от икки бэдэр түүтүн курдук түүлээх төбөлөммүттэр. Киэһэ кэлэн үс соммун от-мас төбөтүгэр барытыгар ииллим, диэн убайыгар кэпсиир. Убайа ыйытар, «Ол хайдах буоллулар?» «Дьэ дуу, симэммиттэрэ сүрдээх. Күөх чиин соммун күөх тыаҕа иилбитим күөх мутукча буолла». Саһыл истээх соҥмун лабыкта төрдүн аайы иирбитим сиэрэй солко сэбирдэх буолла. Бэдэр соҥмун хомус төбөтүн ахсын иирбитим бэдэр түүтүн курдук төбөлөннүлэр. Оттон окко иирбитим эмиэ оннук түүлээх от элбээтэ, диир мэник мэнигийээн. Убайа кыыһырар: «Мин муспут көлөһүммүн от-мас төбөтүн аайы иилбиккин, аан дойду отун-маһын сибэккитин тэрийэр киһи буол, бара тур, миигиттэн арах. Онон уол аан дойду сибэккитин ситэрэргэ ананан хаалар. Дьэргэстэй диэн балтаа араҕас чэчирэ анньан дириҥ түһүлгэни тардар, орто дойду көтөрүн сүүрэрин бука барытын кымыһынан аһатар. тобоҕун от-мас долгуйтаҕын ахсын миигиттэн утах көрдүүллэр эбээт дии-дии омурда-омурда онно тибиирэр аан дойду устун сүгэ сылдьан дэлби ибиирэр барыыр киэһэ убайа кэлэн хотуоп утатан кэллим кымыскыттан аҕал эрэ диир. Онно дьэргэстэй этэр. Көтөр-сүүрэр бары истилэр, аһат диэбиттэригэр аһаттым, дойду отомааһы ыһыаххыттан ыһан кулу диэбиттэригэр ыһан кэбистим. Уонну баай, алгыыбын ээ. Туох диэн алгыыр буолара бүккүн хотоок, дии убайа. Кыыс этэр Дьэргэстэй ыһыаҕар «Аһаабыккыт махтала» диэн орто дойдуга уларыйбат уйгу, быстыбат быйаҥ буоллун диибин. Аан дойдуга араҕас илгилээх, араҕас сибэкки буолан адаарыһан тахсым диибин. Аҕыс үйэ бодо тухары аҕыс сахан араҕас илгэ буолан аһаттым диибин. Үс саха үөскүөҕүн тухары төрүү-үөскүүр ыччат дьоммут Үүнэр күөх от үрүҥ илгэ буолан иитиэм, ол иһин быстыбат быйаҥ буоллун диибин, саллар саас тухары араҕас чэчири астым, дириҥ түһүлгэни тартым, ыһыах мантан ыла ыччан дьоҥҥо ыһыллыахтын диибин, Дьөһөгөй айыытыттан төлкөлөөх төрүт саха буолан үөскээн-төрөөн истиннэр диэтим, убайаа, миэхэ сатаан сылдьыа суоххун Үрүҥ-түүлээх төрдүн үрүҥ илгэни оҥорбут, ырыалаах уһуоҕу тургуппут Дьэргэстэй үһүөҕэ диэн аатырыахтын. Саллар саха урааҥхай төрдө буолаар диэн балтын араарбыт. Бэйэтэ буоллаҕына суос соҕотоҕун хаалбыт. Суос соҕотоҕун хааллаҕым, саллар сааспар хара тыаны кытта харсыһан, күөх тыаны кытта үтүрүһэн үөскээтим. Үтүө күндү түүлээҕин баһылаан сылдьан өлөрдүм. Арай өлөр күнүм кэллэҕинэ мин ааппын ким ааттыаҕай? Баай хара тыа иччитэ буолуом, диэн санаарҕаабыт да сүтэн хаалбыт. Кырачаан доҕотторбут манан оллоон тула остуоруйабыт түмүктэнэр. Ким болҕойон истибит, маладьыас.